Ber lwak me Acholi Kakalwo man latinwu ma wamoro ma tye labak dog i tipo me tekwaro pa Kakalwo. Tin amito ni alok gin ma tipo waco ni cwal lok ma pire tek ma lobo Uganda gin bedo ki kwer ma pire tek pa litino Uganda ma gin guto to malit. Togi ma guto to malit-ti muni oweko kikwero pi togi. Tipo me tekwaro tin ma an atye ka lok-ki cawa bongwen ki dakika pyerangwen, kaka lwongo, kacel ki kaka weng me i Uganda. Tipo me tekwaro tyen waco ni lok pi kwer ma lobo Uganda kwero i nino dwe adek me dwe ma bicel weng pi remo ma oony i Uganda, kaka lwongo, kaka coli, Atamo ni tipo tye owaco ni Uganda lobo ma pire tek ki i Africa. Ka imito neno lanyut me peko weng ma otimme i Africa, lanyutte tye i Uganda. Oweko moni bene gin gumoko ci gudum ki leb munu ni Uganda I The Pearl of Africa, mung ma oweko muni bene gumoko ni, Lobo Uganda, ka imito neno ber pa Africa, ci in ibin wa i lobo Uganda ka ineno ber of Africa, ber pa Africa. Ber ango ma wawaco ni ber mono wawaco ni ber pa Africa nen wa i lobo Uganda? Ki dok timo waca ni peko pa Africa bene weng ma Africa owok iye ma muni okelo lanyute bene tye wa i Afrika. Ber ma munu owaco tye kit man, Lobo Afrika ka inen vegetation onyo bunga ki lum ma tye i Afrika, ka inen winyi ma tye I lobo Afrika, ka inen ceng kit ma ryeny kwede i lobo Afrika, ka inen ginapita cam ma kipuro i lobo Afrika, ka inen dano kit ma gikwo kwede, ber pa kwogi kit ma gikwo kwede i lobo Afrika, ineno ki i lobo Uganda. Ka i o i Uganda ci di ineno ber pa Africa weng. Acholi kaka lwo mono kit ma mono oboro kwede lobo Africa kun lanyute waco ni tye i Uganda. Tim tipo waca ni kwer ma gin tye ka kwero ne ni bene ni Uganda matter. Tim ni lobo Uganda tye ka kwero litino ma gin guto to me ada. Kwere bene, kwer pa litino ma giwaco ni gin guto to me ada ni bene, ee kwere madit tye wa i lobo Uganda bene. Tin ni ka in inen, inongo dano tye ka a ki i Kenya gitye ka bino i Uganda Pi mini woro ka litino ma gin guto to me ada, wek gin ebin enong gum. Dano tye a aa ki i Tanzania. Lawu aneno dako pa president me Tanzania macon, ladit lobo General Yoweri Museveni tye ka jolone. Dako pa mwalimu Julu Nyerere, Mama tye ka bino ka mino woro ki jo muto to me ada i Uganda. Dano tye a aa wa ki i Congo, dano tye a aa ki i Sudan, dano tye a aa ki i South Africa, dano tye a aa ki i but lobo weng me Africa. Gin tye ka bino i Uganda ka ma dano gin litino guto to me ada ni ma giwaco ni gin guto me dini ma mono okelo to me ada, ma mono okelo dini me lero tekwaro ma megwa, mono olwongo to pa litino enoni ni enoni en aye to ma Lubanga pwoyo. To ma Lubanga pwoyo en aye dini lobo Uganda ma en aye lanyut i Africa ki bot mono dini gin tye ka kwero to ma Muni opiyo litini me lweny i kom tekwaro. Jone eni ma tin wan watye ka kwerogi ni gin lucaden remo. Li eni litino ma muni opiyogi me lweny me loko tekwaro pa lobo Uganda, lobo Africa. En litini enoni en aye muni owaco rwaya ni gin aye oto to me ada. Lobo Uganda tye ka jik ka kwero ki lobo Africa kacel. I Kampala i Buganda, litino ma muni opiyogi me lweny i kom dini me Africa. Lwak me Acholi kaka luwo, Tibu tin owaco ni waci lweny enini ma litinitin kinekogi ma watye ka po pigi-ni obedo lweny ma tipo me tekwaro en aye nongo tye ka lweny ki muni. Tipo owaco ki Kabaka Mwanga ni, Kwany mony-nyi, mony ma bubino ka turo ker ma megi tye ka a ki tung wokceng. Kabaka okwanyo mony ma tipo otelogi otero tung wokceng, latel wi jo ma obino ka lweny ki tipo me tekwaro ma kikwongo neko me acel obedo Bishop Annington. Kikwongo neko Bishop Annington ma nongo en aye otelo yo, micinari mukene odong cen. Kabaka oneko Bishop Annington i kare ma muni oneno ni Bishop Annington dong ineko oo. Jo ma olubo kor Bishop Annington en aye White Father kacel ki dini me Protestant bino gi dong kite gubino kwede, gin gutelo yo, Yatariya aye telo yo, Yatariya aye telo yo. I nge Yatariya nongo luduk ogengo missionary pwonyo dano i kom dini. pa Kricito, kun nongo i ngegi ka enini mony pa muni me Protectorate nongo ogorogi woko. Ka litino ma dong ipwonyogi, dong idwokogi i kin gang me lweny ki dini me tekwaro ma kabaka me Buganda, Tibu ma Buganda giworo. En aye oweko i kare ma dong litini enini ma kipwonyogi guket i kin gang ka pwony Tibu me tekwaro pa Buganda ocako lweny ki litino ma i Buganda me nenone ni gin eni ma tye pwonye eni ma tye ka bino me turo tekwaro-ni kijweko ki giku. Man aye kit ma litino-ni guto kwede Ma un tin omono waco ni olwong jone ni luleng. Pingo to gikki i kom Bishop Arnington? To gikki i kom Bishop Arnington pien muni-ni pe gin onongo gin bino donyo i kin dano. Gin luduk aye gwokogi. Gin luduk aye gwokogi. Iweko litino me Buganda gin guto kengi. Munu obedo litino ma onongo yatariya otelo yo i ngeye yatariya. Ludukwu ogengo ngemo niniwu i kare ma Bishop Addington dong oto. Lwak me i Uganda, lwak me kaka Luo ma wutye ka winyo an ma atye ka kubu dwon tibu me Africa tinni, pien Africa weng tin gin gugure i Buganda. En aye oweko muni, ka in ineno muni peke i kin jo eni ma giki nekogi-ni, Muni pe i kin jo ma kinekogi. En aye luleng ma wan kubedi ni lobo Uganda ma en aye lanyut lanyut pi gin ma ber kit ma mono waco ni ka imito neno gin ma ber i Africa neno ki i Uganda. Tim timmi waco ni ka imito neno gin marac ma mono otimo i Africa bene lanyute tye i Uganda. Atamo lokke eni ni wuwinj maber. Ka imito timo wacce ni wacce gi bene ni ka imito neno gin marac ma otime i Africa ineno ki Uganda. To ma mono okelo lweny i kom traditional religion onyo dini me tekwaro ma yam Lubanga omiyo ki Africa lanyute tye i lobo Africa tye i Buganda ka ma Kitye ka woro litino eni-ni, litino eni aye oto to me ada. Tipo wa iwaccigi, Ma eno ni pekowu, eno ni peko ma wun, peko ma wun tipo me Afrika, tipo me Afrika tye ka lwony i kom wun, wan lobo Afrika, wan lobo Uganda, wan lobo Kenya, wan lobo Sudan, tin-ni Tibu-ni tye gitye ka lweny, wun weny wutye ka kwer, kwero Lucaden remo ni gin oto to me ada. Ki tungcel, tibu ma dorowu i Afrika tin bene gin tye ka lweny i komwu me kelowu to madwong. Wun wubino waco ni tin wutye ka gure me yenyo wek Ka President Yoweri ci waco ni, Aha, tin wun Lucaden remo oto, omina gum wek alo lobo na abed pi mwaka malac. Eh, tipo me tekwaro waco tin ce waco ne ni, Le eno ni pe gum, le eno ni peko ba gibi miti apeka, gibi miti peko aye, Ladit General Yoweri. I, i Kenya, President me Kenya bene tin tye ka waco ni, dano oa owoto ki tyen gi. ni tin gin ibino ka neko gum i Kenya. Ento tim wek tekwaro tye ka waco ki president me Kenya ni le eni aye pud aye can ma tye aye bedo ka medo ameda ki wii wu pien jo ni eni guto ma nongo gin tye ka lweny ki tibu ma Lubanga omiyo ni odo Africa. ma nyuto ni tipo tye ka waco tin ni jone enini, ma wan lobo Uganda, lobo Africa watye ka minogi woro ni jo ma gin guto ma onongo gitye ka lweny ki tipo me tekwaro ci ogum ma gin romo miyone peke. Lanyutdam aryo mogo waco wacigi, wacigi gin gin joni eni ma gin tye ka wacone ni inongo ni lok atata-ni. Lanyutdam aryo pi peko me Africa en aye slave trade. Opii, opii, opii obedo peko pa Africa muni i kare ma gin gibino gudonyo i lobo Africa. Gunongo lobo Africa tye kit ma gin guwaco ni Ka imito neno ber pa Africa ineno ki Uganda. Ka imito neno ber pa Africa ineno ki Uganda. Muni gumako dano me Africa, gucoko lonyo me Africa, dano oto, to malit i Africa me kwanyo dano, guleko dano macalo opii me tero i lobogi macalo lutic. Africa oto malit. Jo ma guto tye biwaco wacigi, wac ki Gerald Yoweri, wac ki president me Africa weng ni jo ma otore eoni gin guto malit loyo jo ma tin wun wutye ka gin tye ka woro ni gin aye jo maleng ma muni waco ni jo ne ni jo maleng jo ma wan wakwo onekogi i slave trade pe jo maleng wacigi wacigi Lanyut me gin marac ma i Afrika ma muno otimo, Ciletrate opii ma guto malit. Tipo waco lanyutte bene tye wa i lobo Uganda. Lanyut pa peko me opii ma muno ocoko lobo dano me Afrika guneko i yo weng Tye i lobo i Africa, lanyute tye i lobo Uganda. Ka in i o i wi got mo acel ka ma kibedo ka neko dano ki iye, tibu goyo cal med me Africa. I kare ma an acito ca, wunyuta ni nen med me Africa ni eneni, tye en aye nyuto peko ma slave trade ma obedo i Africa. Ka in i o bota, an abitiri i wi got ka ma kitongo dano iye. Fort Baker. Kaka mo ni ka Nyading ogoyo cal Africa. Ento, ka ipenyo lobo Africa ni jone pingo omwono pe owaco ki kwergi? Pingo jone pe jone eni ma guto ci leb cweke eni ma guto ma lityenwa muto pe kikwerogi? Pe kikwerogi, dok bene pe kimito in ipo wi ngatti mo i lok kom to pa to pa pa pa pa pa Africa ma gan nonge kinekogi calo slave trade. Dano ma ma kimakogi ma kobedi gin tye wa opii ma kobedi pud tye ma giwaco ni the black the black African jo nino opii pe ngo pe kiloko pigi nino gi bene pe ma ma kiwaco ni Africa pe kiye ni Africa oket nino ma ma gi me po pi jo ne jo muto ki jo ma kimakogi dano ma kimako i makwo tipo me tekwaro me me acoli ma dok okere waco ni tuc moni pien lanyute ki i Uganda tye i kabedo aryo keken lanyute tye i Buganda tye ki lanyute tye i lobo acoli i Northern Uganda i Buganda lanyute tye jo ma gin guto me lweny ki Tipo me tekwaro kilwongogi ni Lucaden Remo. Lanyutte tye i lobo lobo pa Acholi i Northern Uganda. En aye opii ma kibakogi ma kitongogi malit. Lanyutte tye i lobo i lobo Acholi. Oweko lobo Acholi mono gin ma giwaco awaca i lobo Acholi ki lobo Baganda I Uganda, lobo ma pigi tego ma Lubanga wiye pe biwil pire pien tye lanyut me Afrika tye iye. En aye oweko bene i kare ma Timuni tye ka lweny ki muni, kabaka me Buganda gunyoro guringo gubino i lobo Acholi pien Timuni onongo tye ka telogi ka ma gin romo nongo kero me lweny Ki iye, kabaka me Buganda weng gibino imakogi kec kec kec guringo ilobo Acholi bot Awec ma nyuto ni lobo Acholi wun lobo me Uganda kacel ki Africa ma tin wun wutye ka kwero kweri lobo ma kakakaka ka ma lanyut tibu oketo iye ci oketo i Buganda guketo ilobo Acholi ikare ma gimako Awec bene ki kany. ma tye ka lweny i kom munu kikwanyo awic bene kitero obedo i Buganda. Munu wun litino ma gin ka wutye ka lubo lok kani ci wungeyo ni lok eni lok me ryeko ma Mutim aye tye ka wacone he ma nyuto ni lubo Uganda ka rii aryo keken ma pigi kanyakanya kanya kanya bina pa Tibu ni oguru ki ye ma ka wudok ka woro Tibu ni Tibu ni wukonyowu en aye lubo Acholi I northern Uganda kacel ki central Buganda, kobedo wun wuneno lanyutte acel keken eka inen tye ka nyuto maka. Baganda kobedo i cawa-ni ka in inenogi, gin ma kobedo tye kabaka aye tye ka dorogi ni doggi tye acel. Pien tipo-ni mito ni ka imito ikuny wun kong wubed ki dog acel. I lobo Acholi kany ma ineno to tye marac-ci, tipo-ni Pe tye ka konyo dano pien dog dano pe tye acel, ento lanyut, lanyut, me Afrika tye i lobo Acholi. Lok ma amito agik kene, labol ma amito agik kene en aye, aah, Bishop Hannington obedo munu ma kiwaco ni Martha kacel ki mono acel ma nino ca bedo ka lok ki ye ma kilwongo ni Doktor Ambrojoli, kobedde ni A Muni wanyo ni lienoni leleng mung ma nino ca tye ka lok ki par okumu me paimol, par okumu Joseph me paimol, i kare ma wan watye ka lok ki i platform me lukwo, pien en jolukwo an bene ajolukwo. An bene wod Julukwo, en bene wod Julukwo. Owaco ni, Ladit bawa, Doktor Ambrojoli, Pope Francis owaca ni ago lyelle akwad cogone weng pien oto ki cwer cwiny. Omyero akwany cogone akwanne weng ci ater i Rome pien Doktor Ambrojoli oto ki cwer cwiny mada. Mono lok ma pari okumu, pari okumu Joseph. ma tye i Baibul. I abila pa Daudi oketo en Jilderwa, ni giwaco ni nyiru to ki cwercwiny, ikwany cogone i te o, kwanne weng i te o. I gine dino ni en itimo nino dwe pyera dek me November i 2022, Bishop Annington pe angeyo bene ka cogone moni gugolo gutero en to me Baibul ni kiwaco ki golo kitero. Pader waco ni en igolo, Pader okumo waco ni igolo itero i Rome. Pen mono laleng. Dong Acholi, amito wacciwu ni, ka wamito ni lobowa ma gum tye iye-ni, jami maraco ma wun wutye ka neno kombeddi ni dyeceng ki dyewor tye ka woto wang dano, peko tye ka bino dyeceng ki dyewor i lobo Acholi, wudog cen i tipo me tekwaro. Wudug cente tiwu me tekwaro. Ka jo ma muno otiyo kedgi en aye bedo luleng, kun nongo bene jo ma gin guneko calo opii ki pe giwaco ni gin luleng, ci wumoko ni lok ma tipo, an atye ka kubo dwon tipo me tekwaro-ni tye lok ada. Acholi wek awaci odok malit adada, i kare ma jo nikelo dini, litino ma kare ape dano abedo, Lubanga okwongo otere i dini. Wer mo acel ma wawero ni, Yatariya tero yo, Cwiny Maleng lubo kore, Yatariya tero yo, Cwiny Maleng lubo kore, Yatariya tero yo, Cwiny Maleng lubo kore. Inongo dano tye liruk ruk ruk ruk ruk ruk ki wer, Yatariya otelo yo, Cwiny Maleng olubo kore.

Ento dong i kaniga ma wun wunenge iye ni, i kit jami ma wun wunenge iye ni, kiwaco ni dong luduku dong giloko ki ngo? Cwiny Maleng. Ti wer acel mo ma akwano lokke, Amazing Grace. He, Amazing Grace. Amazing Grace obedo wer ma ngat ma ngat ma obedo ka mako opii. Ladit ma kapten ma obedo ka mako pii ma waco ni en ibedo ka wot ki opii ma nongo emako pii ci kine okene nongo yeya yeya nongo opong ki ter ki dano ci instead me bolo jami en icako kwanyo ikwanyo litino matino ibolo wi pii itino matino ibolo wi pii wek yeya ku pe olwiny en aye dong i kare ma tipo me tekwaro ocako lweny kwede tipo pa jo-ni.

Mon aye wer ma kilwongo ni Amazing Grace. Wer enoni kombeddi kiloko ni odoko wer ma pire tek I kanija, i kilica, wuwiny wun ma wukobedo ni wupong ki bongo ni wun wutye ka mino gum, Bishops of Africa, Pari of Africa, Reverend of Africa, tin gin gupong ni gitye ka mino gum. An macalo acung ka tipo me Africa, an bene acwalo dwona bako doga ni wun tipo me Africa ma wutye ka tic ki an bene, wukatti me ryemo gemo ma kobeddi-ni tye wa ka neko lobo Afrika-u, kun dong tye. Okati ka lweny i kom me rok pe Afrika jok jok ma malo.